שבועות אז מען קען נישט אויף קיין איין אידיש קינד אויפגעבן. פארציילט דארט מעדרש די יועצים משיסה, וואס איז געווען מיט יועצים משיסה, מען האט געדארפט דען ווען די ראשון סאלם זענען אריין געקומען אריינצוגיין דארט אין הר הבית אין בית המקדש, האבן זיי געזאגט ווער ס'גייט אריין און נעמט ארויס די ערשטע זאך איז זיינס, ער האט ארויסגעברענגט די מנורה, האבן זיי עס אוועק גענומען פון אים, האבן געזאגט גיי צוריק, איך גיי שנעל דורך די מענטשן, איך גיי ארויסברענגען די נקודה, האט ער געזאגט איך גיי נישט צוריק, האבן זיי געזאגט דריי יאר עסטו נישט דארפן צאלן קיין מכס, איך גיי נישט צוריק. אוי לא שיך שכרתי איר את בורי, גענוג איך האב איינמאל מצער געווען מיין בורא, צייט די מדרש זענען זיי געגאנגען, מען האט גענומען דעם יאסעלע, מען האט אים געפייניגט, מען האט אים געפייניגט, מען האט אים געשניטן מיט אייזערנע מעסערלעך, און ער האט זיך געהאלטן געהאלטן שטארק, ס'איז א געוואלדיגע געוואלדיגע לימוד, מען גיבט אסאך מאל אויף אויף א קינד, מען זעט א קינד גייט, אה אקעי נעקסט, די קינד טשאלענט, איך זע דו האסט אפשר נאך איינס, די קינד העט שוין גיין ווייטער. ס'קענישט רבותי מ'קענישט אויף קיין איין אידיש קינד אויפגעבן יוסף משיסגען אויף די נידריגסטע מצב יעקב משטרויצקין אויף די נידריגסטע מצב די חידושי הרים ברענגט אז כל אחד מלישראל אפילו פחה שבכיסם זאגט ער די נידריגסטער מענטש מוציא ניצוץ קדוש אשר ידו ליגט אין אים אריינגעלייגט א ניצוץ קדוש וואס ער קען ווערן אויפגעפלאמט יעדע רגע קען ווערן אויפגעפלאמט וויפיל זעהט מען להבדיל ביי פייערס מ'האט געפייערט אויסגעלאשן די פייער, יעדער איז אוועקגעגאנגען, פלוצלינג זעהט זיך א פלאם אויף און יעדער גייט ווייטער. אמאל זעהט מען א אויסגעלאשענער בחור, א אויסגעלאשענער מענטש, אינגאנצן אויסגעלאשן, געטוישט די לבוש, ער איז אינגאנצן פארלאשן. ס'פלאקערט א ניצוץ, ס'ברענט, די פיילעט איז אנגעצינדן, יעדן איד עד יום מותו איז אנגעצינדן די פיילעט. וויפיל עמלק אונז וועלן קומען זאגן ניין דארף מען אונז וויסן, ניין ניין ניין! ס'ברענט! יעדער איד ווייטער, כ'האב געזען די איזשביצער ברענגט אז די כהן שטייט אין פסוק ופשוט את בגדיו ולובש בגדיו החירום והוציא את הדשן מחוץ למחנה מקום טהור, זאגט ער וואס עס דארף זיין א מקום טהור, זאגט ער די דשן דאס איז א פארברענטע זאך, מען האט עס אויך געמוזט לייגן על מקום טהור, פארוואס ווייל ס'האט אין זיך א קדושה, יעדע זאך האט א קדושה, אמאל דו זעסט א פארברענטער מענטש, זאלסטו וויסן ער איז על מקום טהור, ס'איז ווייטער אונטער זיך איז א ריינע, וויאזוי דו זעסט אים און אין וועלכע מצב דו זעסט אים, ער איז א איד, ישראל אף על פי שחוטא ישראל היא, עמלק האט אונז דאס געוואלט אוועק נעמען און דאס איז אונזער מלחמה אונז דארפן זיך ווייטער האלטן דערויף. אונז בעטן זיך ביים הייליגן רבונו של עולם אם לא למעני תזכור, אויב דו זעסט שוין אלע זאכן אידישע גייט דורך אזויפיל צרות, אזויפיל שווערע זמנים, מ'קוקט ארויס אויף אזא פרייליכע חודש, א חודש אדר, יעדער איינער וויל זיין בשמחה, וויל דען יעדער נישט זיין בשמחה? אבער א טאטע מאמע פרעגן וויאזוי קען איך זיין בשמחה? וויאזוי קען איך זיין בשמחה ווען ס'פעלט מיר א בענקעלע אינדערהיים? וויאזוי קען איך זיין בשמחה ווען איך האב נישט קיין פרנסה? וויאזוי קען איך זיין בשמחה ווען מיין קינד איז שפיטאל קראנק? וויאזוי קען איך זיין בשמחה ווען מ'הערט אזאלעכע טראגעדיעס אזאלעכע זאכן? בעט מען דעם אייבערשטן הימלאי למעני תזכור למענך ולמען ירושלים זכור זאל דער אייבערשטער העלפן די טייד אונזער טאטע אין הימל זאל אונז אלע אינזין האבן, ס'זאל שוין זיין זכירה פקידה, אלע אידישע קינדערלעך דארפן ישועות און רפואות, זאל יעדער הייליגער מענטש האבן אלע ברכות, אלע קינדערלעך זענען דערווייטערט פון דער היים זאלן אהיימקומען, ס'זאל עמלק זאל ווערן אויסגעמעקט, עיין השם שלום וכסא שלום, ביז עט צוקומען צו זיין די ריכטיגע משיח עט קומען, דעמאלטס עט זיין די ריכטיגע מחיית עמלק, אבער ביז דעמאלטס לאמיר אונז גיין מיט א קאך, לאמיר גיין מיט א פלאקער, לאמיר דאווענען מיט א ברען, לאמיר לערנען מיט א פלאקער, לאמיר לערנען מיט א ברען. דאס וועט אריבערקומען צו אונזערע קינדער און זיי וועלן אלע זוכה זיין צו די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן און א פרייליכע שבת. נאר מיט אמונה און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.